Felly, be ydy nos Galan Gaea a pwy oedd Gwynap Nydd? Wel, dowch efo fi. Amser maith yn ôl, Cyn bod 'na ffasiwn beth a ffonau symudol, na cheir neu'r we, doedd 'na ddim byd fel goleuadau stryd neu thortshys. Gyda'r hwyr, yn enwedig allan yng nghefn gwlad, roedd y nos yn eithriadol o dywyll, fel bol buwch! Ac felly, roedd pobl wirioneddol ofn bod allan gyda'r hwyr. Os oedd rhaid i chi deithio gyda'r hwyr, roedd rhaid cerdded drwy'r tywyllwch, ac os nad oedd yna leuad, neu os oedd y tywydd yn eithriadol o ddrwg, yna fyddech chi'n gweld dim ond duwch ym mhob man. Ond nid y tywyllwch yn unig oedd yn codi ofn ar bobl yn yr hen ddyddiau. O, na. Weithiau, bydde teithwyr yn y nos yn honni bod rhyw ysbryd wedi bod yn eu dilyn nhw. Rhywbeth yn y tywyllwch oedd yn ceisio eu harwain ar gyfeiliorn, i mewn i gorsydd, neu ffosydd, neu ogofâu, neu hyd yn oed gwaith, i gadael nhw ar goll ar ben mynydd ganol nos. Ond, y noson waethaf i unrhyw un deithio allan yn y tywyllwch ydy nos Galan Gaeaf. Ar Galan Gaeaf, mae ysbrydion y meirw yn crwydro'r wlad yn edrych am y llefydd a'r bobl roedden nhw arfer nabod pan oedden nhw'n fyw. A dyna pan fod pawb yn gwybod bod angen bod yn ofalus iawn os ydych chi am fynd allan gyda'r hwyr a'r galan gaeaf. Rhywbeth fyddech chi debyg iawn o weld ar nos Galan Gaeaf y dyddiau yma ydy pwmpen wedi cherfio. Ydych chi'n gwybod pam fod ni'n cerfio wyneb brawychus mewn pwmpen a gosod cannwyll ynddi? Mae gosod pwmpen ar stepen drws y tŷ neu mewn ffenest yn cadw'r ysbrydion draw a'u hatal rhag ddod i'r tŷ i chwarae triciau ar bawb! Does 'na neb isio ysbrydion drwg yn dod i'r tŷ, o na. Maen nhw'n gallu 'neud pethau ffiaidd iawn, fel suro'r llaeth neu llosgi'r swper neu flocio'r toiled neu 'neud rhech yn y cwpwrdd dillad. Dyna pam mae pobl yn rhoi pwmpen tu allan i'r tŷ, i gadw'r ysbrydion drwg i ffwrdd. Ond mae rhywbeth arall yn digwydd ar Galan Gaeaf hefyd. Byddai rhai teithwyr oedd wedi bod yn cerdded drwy'r mannau gwyllt, yn honni eu bod nhw wedi cwrdd ag un ysbryd pwysig iawn. Nid jest rhyw fwbach bach hyll oedd hwn, ond brenin yr ysbrydion i gyd, sef gwynap Nudd. Allan yn y nos, ymhell oddi cartref, roedd pob teithiwr yn ofn cwrdd â gwynap Nudd. Gwyn ap Nudd ydi brenin y mannau gwyllt, brenin y mynyddoedd mawr a'r hen goedwigoedd, brenin traethau unig a chorsydd niwlog. Fo sydd bia'r llefydd gwyllt i gyd, a fyw i neb gwrdd ag o yn un o'r llefydd hynny, gan y byddai'n siŵr o'u cyhuddo o dresmasu, a mynnu eu bod nhw'n gwneud iawn am groesi ei diroedd heb ganiatâd. Weithiau, byddai gwynap nydd yn cosbi teithiwr oedd yn ceisio croesi'r mannau gwyllt. Yn mynnu eu bod nhw'n yfed dŵr lleidiog o'r corsydd, neu fwyta hen fadarch drewllyd, neu oglau pen-ôl buwch. Ac os na fyddan nhw'n gwneud, Byddai Gwyn ap Nudd yn eu dal nhw a mynd â nhw i lawr i'w deyrnas, teyrnas sy'n bell o dan y ddaear o'r enw Anwfn. Teyrnas hardd a moethus ydi Anwfn, teyrnas ddofn. Y gwir ydi, dydi Gwyn ap Nudd ddim isio neb yn dod allan ar nos Galan Gaeaf, mae o isio neud yn siŵr fod pawb yn aros gartref ac yn cadw draw o'r mannau gwyllt. Ydach chi'n gwybod pam? Fod Gwynap Nudd isio cadw pawb yn eu tai ar Galan Gaeaf? Wel, mi ddudai wrtha chi. Pob nos Galan Gaeaf, mae gan Gwynap Nudd waith pwysig i'w wneud. Er bod Gwynap Nudd yn hoff o wneud pethau drwg, fel gwthio pobl fewn i byllau dŵr neu wneud iddyn nhw faglu ar wiwerod, Mae o hefyd, weithiau, yn gwneud pethau da. Nos Galan Gaeaf ydi'r noson pan mae'r ysbrydion i gyd yn dod allan o anwfn y Deyrnas Ddofn ac i mewn i'n byd ni, fyny fan hyn. Ond yn anffodus, mae rhai o'r ysbrydion yma'n mynd ar goll. Ac yn anghofio bod rhaid i nhw fynd yn ôl i anwfn a'r doriad gwawr. Yn aml iawn, mae rhai o'r ysbrydion yn aros rhy hir yn ein byd ni ac yn crwydro'r wlad ymhell ar ôl Calan Gaeaf. A dyna ydi gwaith Gwyn ap Nudd, sef hel at ei gilydd yr holl ysbrydion hynny sydd wedi mynd ar goll, er mwyn 'u harwain nhw yn ôl i Anwfn, i dreulio blwyddyn arall yn byw mewn hapusrwydd a bodlondeb tan y nos Galan Gaeaf nesaf, pan gawn nhw gyfle i ddod yn ôl i'n byd ni. Y broblem ydy, mae ysbrydion yn hoff iawn o gwmpeini pobl byw fel chi a fi. Maen nhw'n hoff iawn o dreulio amser gyda ni. Pan maen nhw'n gweld ni'n mwynhau ein bywydau, maen nhw'n cofio hefyd pa mor dda oedd cael byw a bwyta ac yfed a dawnsio a chwerthin a chael hwyl. Maen nhw'n hoff iawn ohonon ni, a dyna pam fod rhai ohonyn nhw isio aros ychydig bach yn hirach a ddim isio mynd adre i anwfn. Fel y gallwch chi ddychmygu, mae'n gallu bod yn dipyn o job i gwynap nydd hela'r ysbrydion i gyd yn ôl i Anwfn. Ac felly, mae ganddo gŵn hudolus i'w helpu, sef Cŵn Anwfn, cŵn hela arbennig, cŵn brawychus a ffyrnig iawn, cŵn enfawr fel bleiddiaid yn udo o dan y lleuad. Pob nos Galan Gaeaf, mae Gwynap Nudd yn ymddangos fel heliwr mawr gyda chorn hela am ei wddf, yn arwain cŵn anwfn dros y wlad er mwyn hel yr ysbrydion i gyd efo'i gilydd, a'i harwain yn ôl gartref i anwfn am flwyddyn arall.